Mae'r cyswllt band eang yn ara iawn yma yng Nghau Coch, ond pan dwi yn llwyddo i fynd ar y we ac yn cael cyfle i edrych ar fusnesau amaethyddol, mae'n ddiddorol sylwi faint yn union ohonyn nhw sy'n defnyddio'r dechnoleg. Yn ôl ffigyrau gan Lywodraeth Prydain, does gan ddeugain y cant o fusnesau bach a chanolig Cymru ddim gwefan. A dim ond 33 y cant sydd yn gallu gwerthu ar-lein, o gymharu â chyfartaledd drwy Brydain o 39 y cant. I sicrhau nad ydy economi ar-lein Cymru yn cwmpo mhellach ar ei hôl hi, mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd gyda chwmni Google, wedi lansio prosiect fydd, dros y flwyddyn nesaf, yn annog y busnesau yma i fanteisio ar dechnoleg y we. Mae yna bron i ugain ceiniog o bob pum styddiau yma yn cael eu pa bo- pobl yn prynu trwy ar, ar-lein maen nhw yn prynu yn Eric Cymru. Felly ydy ni'n teimlo bod ti'n hanfodol i gwmnïau bach. Os dyn nhw eisiau enghangu a rhoi cyfle i gyflogi bobl, mae'n mae hanfodol bod nhw'n mynd i, a gwerthu ar y wefan. Dyna dyn ni'n falch iawn o weld bobl fel Google yn bydd yma iwan i helpu cwmnïau i baratoi wefan newydd neu helpu nhw i algynllunio wefan sgynnyn nhw. Ar y funud, pan da ni'n siarad efo nhw yn y ddechrau, oedden nhw mo'n siarad am, am dde Cymru, ond da ni wedi'r cael cytundeb gynnyn nhw bod nhw'n mynd i fyny i'r exam, a hefyd falle bod nhw'n mynd i fyny i ardal Aberystwyth hwnna hefyd. Felly, gobeithio, mae'n dibynnu lawer iawn faint o bobl sy'n mynd i gymryd mantais o'r gweithdai, gweithdai yma a'r Jews bars yma.
Busnes sydd eisoes yn manteisio ar y defnydd o'r rhyngrwyd ydy cwmni cig Aran o Lanuwchlyn ger y Bala. Mi sefydlodd Maldwyn a Magret Thomas ffarm Cwmonen, wefan i hyrwyddo eu cwmni arlwyo ac i werthu eu cig oen a'u cig dafad 8 mlynedd yn ôl. Mae o'n ffordd dda o um, i'r bobl sydd yn brysur. Um, dyna'r bobl sydd um, rhan helaeth yn prynu â ni, ydy pobl sydd yn brysur. neu hefyd bobl sy mewn oed um, sydd methu mynd allan o'i, o'i cartrefi ond bod gennyn nhw'n gyfrifiadur adre yna. Felly, o lle mae'r cwsmeriaid ma'n dŵad? Ydyn nhw'n dŵad o, o bell ag agos? Yndyn, maen nhw'n dod o bob rhan o Brydain fel tai, da. A wedyn maen nhw'n rhoi yr order, mae'r cig yn gadael yma, neu'r bocs, yr archeb yn gadael yma, mm. um, tua hanner o wedi pedwar heddiw. A wedyn maen nhw'n gael o cyn amser cinio fory. O ran edrych ar yr wefan ei hun, dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae o'n dod ag arian i fewn i'r ffarm, um, ond eto mae o'n yn cydweithio'n dda y ffordd dyn ni yn gwneud pethau. Fel Wrth gwrs, da chi, da chi mynd â trailers allan yn dydach hefyd i werthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd? Ynddi, mae gennym ni ddau drailer arlwyo. A wedyn mae o'n yn mae'r wefan hefyd yn cynhyrchu ni o'r ochr yny hefyd ynde. Okay. Um, i arwyddo ni os di wahanol um, awgrymiadau o ffordd ni'n gwerthu a be dyn ni werthu a hyn a llall yna. Felly mae Gres, byddech chi'n cynghori rhywun a busnes newydd wastad i sefydlu gwefa? Byswn. Swn i yn, yn, yn annog nhw, really, o, o gwneud. Hyd yn oed fysa gen nhw mond un fechan, ynde, um, bod o'n bwysig i i werthu ewedig fel dyn ni yn byw yn cefn gwlad fel hyn de, bod o yn bwysig bod gennon ni ryw fath o gyswllt efo'r tu allan de. Yeah. Ac i rywun sy'n cychwyn o'r cychwyn dwi'n meddwl bod o'n yn hanfodol rili, really, mm. achos mae yna gimint o fobl ar y we erbyn ŵan de.
Mae Google yn dweud bod cwmnïau sydd â'u busnes ar-lein yn gallu tyfu wyth gwaith yn gyflymach na'r rheini sydd ddim. Ond dydy pethau ddim cweit mor syml â hynny. Nepell i ffwr, ochr arall y bala, ond byd i ffwrdd o sefyllfa cwmni cig aran, Mae Penbryn Mawr, fferm Euron Prysor Jones a'i deulu. Yma, yn ei cartre ger Llyn Tryweryn, mae checio e-byst hyd yn oed yn amhosib.
Wel, does gennon ni ddim um, band eang yma felly, um, ers dwi'n i'n pa bryd. Um, o gennon ni wreiddiol, um, dial-up um, internet felly de, mm. ond oedd hwnnw'n ofnadwy o ar a deg ac uh, cysylltiad yn tueddu dorri fyny'n yn reit aml. Wedyn, dyn ni wedi trio Sawl gwaith i gael yr um, cysylltiad, ond does dim byd wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, lle. Rhowch ddarlun i ni pa mor ddiarffor ydych chi. Ydy, ydych chi'n un o'r ffermydd dwytha sy'n derbyn bob math o bethau fel hyn? Mae'r lein ffôn bedair milltir ar ddeg o leia o'r, o'r gyfnewidfa ah, yn Bala, lle mae yn mynd fyny un ochr i'r cwm, i'r top, ac ddod lawr yn ôl yr ochr arall, wedyn mae o'n anferth o, o bellter. Wedyn mae'r ma llinell ffôn hyd yn oed, uh, swn i'n dweud bod ti ar ei gwanna yma. Mae Euron a Godri'n cadw 800 o ddefed a 120 o wartheg. Mi fydda o'n hoffi defnyddio'r we i gofrestru symudiadau'r gwartheg ag ati, ond yn hytrach, mae o wedi gorfod darganfod dull am genach. Yr ferch sy'n gwneud yr bob beth symudiadau gwartheg ar un o bryd, lle mae Mae hi'n gweithio lawr yn um, Llanelwy ac um, fe hi'n mynd ar pethau efo hi i'w gwaith. Er mae gen i gysylltiad felly de. Ti'n iawn. A mae'n... Mae'n fath o fat, dweud gwir. Mae'r heina'n iawn o'n... Hwna di'r fat sydd oedd yn ôl. Ie.
Yeah. So gaeth ffigwrs yna fynd i loes o'n mynd i... Ond mae pethau'n symud ymlaen ac mae yna obaith i Euron. Mae Llywodraeth Cymru'n awyddus i bob busnes dderbyn band eang o hyd at ddeg ar hugain megabit yr eiliad erbyn 2015, ac yn gobeithio bydd bob cartre yn derbyn yr un fath erbyn 2020, ond maen nhw'n cydnabod bod yna drafferthion mewn ardaloedd gwledig. I leddfu ychydig ar hynny, mae'r Llywodraeth wedi penderfynu ymestyn y cynllun cymorthdal sy ar gael i unigolion, busnesau a chymunedau sy heb fand eang sylfaenol. hynny yw dan ddau megabit yr eiliad. Mae'r cynllun yn cynnig hyd at 1,000 o bunnau i brynu ffordd arall o gysylltu â band eang, er enghraifft, cyswllt lloeren neu rwydwaith di-wifren. Mae Euron yn y broses o lenwi ffurflen gais. Yr unig opsiwn sydd ydy cael satellite felly de. Am diolygu tâl misol wrth reswm ac um, tâl i'w, i'w osod o'i fyny, ond gyda lwc fydd yr, um, fydd yr cynulliad yn ysgwyddo tâl o'i, o'i osod o, wedi bod yn hawdd. Um, swn i'n dweud bod o'n yn gymleth yn hytrach nag yn drafferthus. Mae yna bwysau ofnadwy ar bob busnes rwan i ddefnyddio rhyngrwyd. Da chi'n teimlo bod amaethyddiaeth ar ei hôl i? Nac, Dwi swn i'm yn dweud bod amaethyddiaeth ar ei hôl i. Um, yr unig beth fyswn i'n bryderu di bod neu lawer iawn o maethwyr ar ei ôl i de. Um, Mae'n ei genhedlaeth o sydd yn dal i, i ffarmio o ddydd i ddydd sy'n mynd i fod ar goll yn gyfan gwbl hefo gorfodaeth i fynd i wneud pethau ar-lein de. Ydy'r adnoddau gennym nhw i wneud Mae hynny'n gwestiwn i gychwyn. Ydy'r gallu gennyn nhw i ymdopi a beth felly? Sy'n gwestiwn arall. Os da chi'n mynd i aros talu bobl broffesiynol am wneud gwaith dyddiol, gorfodol, arnoch chi, dwi'n i'n lle dyn ni'n mynd e. Felly, os ydych chi mewn sefyllfa debyg i Euron ac yn ysu i dderbyn cysylltiad â'r rhyngrwyd, yna ffoniwch dim tri dim dim dim chwech Dim tri, dim, dim, dim am ragor o wybodaeth. Neu os fedrwch chi fynd ar y we, yna y wefan i ymweld â fo ydy cymru.gov.uk blaenslaes band eang. Wel, mae'r wybodaeth yma i gyd ar yn gwefan nina, yn ogystal â sut i lenwi ffurflen taw ar-lein. Egwyl sy'n nesa, ac wedyn mi gawn ni ymweld â Meinir draw ar ei ffarm ger Llanddeilo.